Khetri cu Kachin Karin, Chin hriamtlai phu phu thum kha an si. Cucu phu thum cu US Nangaiche Yuanci nih a ton hna. Nihi kong he pehtlai in zeiruang ah dah US Nangaiche Yuanci nih khetri cu a ton hna timi kha ka chim cang. An i tonmi cu zeitluk dah a si, zei level dah a si, zei tuak dah si timi kha ka chim cang sihmanhsehlaw atu cu ma cucu an i ton dih hnu i zeidah K3C a tongtu hna nih cun a tuah lai timi ka vun chim lai i K3C cu tlangcungmi hriamtlai phu Kachin Karin Chin kan si cu chungah cun Chin hriamtlai phu CNA CNF kong kha ka vun chim lai K3C chungah aa telmi CNA CNF kong kha ka vun chim lai i Ramleng vunci US ramleng vunci nih a ton hna tikah zeidah maw cucu a sullam a si ti cun zeiruang ah dah Chin rammi hriamtlai phu tampi lakah CNA CNF lawng cu a ton hna. A fiangmi cu ramleng vunci pawl nih an dothlat dih hna hnu ah CNA CNF cu Bawmh a tlakmi, ton a tlakmi, do a tlami, a thianghlimmi ram caah rian a ṭuanmi Kawlram ti vawleipi theih in ram ca i rian a ṭuanmi ralkap pakhat an si. Do a tlami, a thianghlimmi an si. Bawmh tlak, theihpi tlak, hngalhpi tlak an si timi approve cohlannak an neih ruangah CNA-CNF cu an ton hna. Asicun zeiruang dah dang vialte an ton hna lo timi cu a fiang. Zeiruang dah ram pakhat ah hriamtlai phu tampi an um i hriamtlai phu pakhat lawng an ton hna ti si cun hriamtlai phu dang vialte cu terrorist si cang ko cu, a fiang tuk ko cu. Cu ruangah cun mei hi a phi cu zeiti si ti cun ramleng vuanci nih CNA CNF a ton cang ca hna ah a ton hna lomi hriamtlai phu paohpaoh cu terrorist si ko. Terrorist ah aa pom hna caah a tong bak hna lo. CNAF cu do a tlami ram le miphun caah ralkap pakhat an si tiah a cohlan i Kawlrampi zong nih a cohlan i Ramdang zong nih a cohlan caah US ramleng vuanci nih hihi cu a thianghlim. A ram ca i rian a ṭuanmi ralkap phu pakhat an si caah tiah a cohlan. Cu ruangah cun US nih a cohlanmi cu a dih. US nih a tuahmi cu UNO zong nih thlauh kho lo. US nih ka tuah lai ti cun tuah a si ko. UNO nih a tuah ningmi US nih a kan pawt cun a dih. Cu ruangah cun USA hi a biapi tuk. Ramleng vuanci ton timi ah khin a zeimaw Indonesia te, India te, Malay, Thailand te hna ton cu pakpalawng si. US a tonmi pawl hna cu ka vun chim lai. Cu ruang cun zei ruangah dah hriamtlai pu Chin ram i hriamtlai pu vialte ton kun hna lo. Terrorist an si fom cu. Cu ruangah cun ramleng vuanci nih CNA CNF cu Chin ram ralkap ah a pom cang hna hnu a si cu a dang vialte cu terrorist a si ko. Chim awk um lo. Cu ruangah cun ramleng vuanci nih terrorist pawl cu zeitin dah tuah hna timi kha kan zoh cang lai. Ni nai tan ka chimmi ahcun Khetrisi ramleng vuanci nih a ton hna tikah zei ruang bik dah an i ton khawhnak a si timi kha ka chimh cang. Hi atu cu mah cucu ramleng vuanci nih a ton cang hna tikah a tonmi hna cu CNSNF cu a ram miphun caah ralkap a ṭuanmi dothlennak a tuahmi ralkap thianghlim dotla an si. Cu ruang anmah ha hin Rian ṭuanṭi kho kan si. Anmah ha kut tlaih in kan ṭuanṭi khawh. Anmah hi kan theihpimi hna an si tiin CNAF ah rian ṭuanṭi khawh ding i hnatlaknak, confirm tuahnak, approve tuahnak hi an tuahmi si. Cu ruangah cun a confirm cangmi, approve cangmi hnu ahcun zeidah a tuah tawn timi kan zoh hna lai. CNA, CNF i an ral a simi paoh kha an thatpi chah hna lai pakhatnak ah. Thapitsa cu zeitindah tuah si ti ahcun an sipuayi tuahnak vialte ramdang ah tlik khawh lonak, ramdang ah van tangka lu chuah khawh lonak, tlikzam khawh lonak le hriamnam cawkzorh khawh lonak kha a phihkhar hna le a tuah lai. Cu dih hnuah waran a chuah colh hna lai. Cu ruangah tutan a donghnak bik a chim hi a biapi tuk cang. Waran a chuah hna lai.

Kawl cozah nih khunsa cu wah pawl kha an tukter hna, thongkhat cu kua sawm kua kum in sawm kua kum nga tiang wah nih a tu kho lo. Sihmanhsehlaw zeiruang dah kua ruk ah khunsa nih a hriam vialte a chiah i a lingwun DEA timi US Drug Enforcement Agency nih waran a chuah i khunsa nih a celh lo. Ralkap thong sawmthum le thong nga le thong sawm li kar a ngeimi khunsa Muay-Thai Army hmenh nih a cenh lomi waran chuah hi CNA CNF a dohtu phu vialte USA Drug Enforcement Agency nih waran an chuahnak in an celh la lo. Makhakha

Naa chuah sual lai khe tiri si. Ramleng vuanci nih Chin hriamtlai phu CNA CNF a tonmi hi nangmah he kut sin rian kan ṭuan cang lai ti si. Cu ruangah CNA CNF he kut sih in US minung rian a ṭuan a si ahcun CNA CNF dohkalh in phu a dirmi paohpaoh kha nan hnulei in dawi cang hna lai, nan hram an in philh cang, nan thatpi in in chah cang hna. Khakha K3 si a power si. Kha tiang lawng next step lawng ka chim lai. Khakha thai u. Khunsa hi Muay Thai Army hi ralkap thongsawm tum le thongsawm li a ngei bakmi mi zei min nih ti khawh lomi si. Sihmanhsehlaw US Drug Enforcement Agency nih Wara na chia a ceu tung lo. Wa nih kum nga tuk i an tuk khawh tung lo. Cu ruang ah pei ka chim theo kha wa hi zei ruang dah an let ne tthat tuk Kawl cozah nih pei a thauh deuh cu khunsa tuk ding ah. Cu ruang ah nangmah cu ramdang ah ka thu ko tin maw na hna ngam lai ci. Ramdang na thut zong ah US nih wara nan chuah cu na luat lai lo. Khuazei hmin in na luat lai lo. Ramdang ah tlizaam kho lo in nin tuah hna lai. Cun chawlet cu hrual kho loin hriamnam cawk zuar khawlawn in tuah hna lai; ramdang ah ban tangka hmang kholo lut chuah khawlawn in tuah hna lai. Cu ruang cun khoika nan um hin nan lut lai lo. Nangmah cu hruaitu ka si hika hin ka khawt pawl na tiah CNA CNF dohtu phu na si sual ahcun ramdang zong na lut lai lo. Cucu K3C power a ra dingmi a si. Cucu a tuah lai. Cu ruangah CNA CNF phu a si lomi paohpaoh cu ṭherawrat a cianphet nan si caah kha bantuk kha cu hnulei in zulh thluahmah, dawi thluahmah ding a si. Cucu K3C i a sullam cu si ko. Zeiruang dah na ngakchia uanci nih cun CNA-CNF cu do a tlami amah miphun caah dothlennak, a miphun luatnak caah dothlennak a tuahmi ralkap phu an si tiah a cohlan cang hnu ahcun kha bantuk i cohlan lomi paohpaoh cu terrorist a cianphet nan si. Cu rang kha bantuk minung kha an luat bal lo. MTA Muay Thai Army ralkap thong sawm tum le thong nga thong sawm li a ngeimi war ralkap min a tongh khawh lomi waran an chuah cu a dih. US tonmi hi zeitluk in dah power a ngei ṭih nun. Kan ni a hi ralkap som nga ruk mian mang e e hriam nam bochan tua ta at tlak khrum khrum tlak lo. Cu ruang ah cun mah te lawng kha chim ka duh. Pumpak in ahomen ka ti duhmi si lo thil sining kha ka chimmi si. Cu ruang ah cun AA vialte zong kha va fonh dih ko hna seh. Chin ram i K3C chung i aa tel lomi phu popoh kha nan zapi vialte fonh ah khan US nih waran an chuah hna cu nan dih. Tlikzamnak zong nan nei lo.

Cu ruang ahcun K3C chungah aa tel lomi Chinram chung hriamtlai phu vialte a caan a zat ahcun kan ti kan zam kho men lai. Thailand ah kum, Bangkok ah kum, India kum, Indonesia, USA ah Singapore ah i ruat hlah. Kawlram cu chim hlah, ramdang zong na luat lai lo.